Joël?
Robin?
Eis Nolauschterinnen hu jo nach aner Podcasts, deene se gären nolauschteren. Wéi gees du domadder ëm? Wéi deet dech dat fillen? Also, ech si lo net super jalous, virun allem, well mir jo just all zwou Woche erauskommen an aner Podcasts einfach méi oft verfügbar sinn. Mee heiansdo denken ech awer schonn esou, ok, ech hoffen, datt Méi wéi Sex trotzdeem Äre Liblingspodcast ass an datt déi aner just lauschtert, well Der grad d'Spull maache musst an et nach keng nei Episod Méi wéi Sex gëtt.
Dat hei ass Méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit.

Maja Joël, wéi gees du dann mat där Jalousie ëm, wann s de rausfënns, dass Méi wéi Sex net de Liblingspodcast vun enger Persoun ass?
Also ech mengen, beim Podcast fannen ech elo wierklech net esou schlëmm. Et ass natierlech ëmmer cool, wann d'Leit Méi wéi Sex als Liblingspodcast hunn, mee generell fannen ech perséinlech Jalousie am Fong e relativt schwieregt Gefill, well et och sech einfach net immens gutt ufillt a well et fir mech och ee Gefill ass, wou ech dann ëmmer erëm Schwieregkeeten hunn, fir et iwwerhaapt z'erkennen. Also et ass esou, dat sech dat dann oft iergendwéi ganz anescht manifestéiert, e bëssen verstoppt als een anert Gefill, an ech dann eréischt mat e bëssen Nodenk erausfannen, ah, dat do ass elo am Fong Jalousie. An trotzdeem, ëmgedréint gëtt et dat och, also datt hannert Jalousie dann oft ganz aner Gefiller stiechen, ganz oft eng Angscht, ganz oft eng Verloscht-Angscht. Dat ass, ech weess net, ob dat bei aner Leit och esou ass, mee bei mir ass dat ganz oft esou, datt sech, jo, entweder d'Jalousie hannert engem anere Gefill verstoppt oder hannert anere Gefiller verstoppe sech Versto, aner Gefiller verstoppen sech hannert der Jalousie. An dat fannen ech dann ëmmer schwiereg, fir dat erauszefannen, fir dat vuneneen ofzetrennen. A wann een dat da bis huet, da ginn et natierlech verschidde Strategien, fir domadder ëmzegoen, iwwert déi wäerte mer haut e bësse schwätzen. Ech fannen et awer och Generell ok fir jalous ze sinn, also dat ass einfach e Gefill wat een huet an do kann een da versichen e konstruktiven Ëmgang domadder ze fannen an dat wat mer jo oft iergendwéi esou medial matgedeelt kréien ass dat dat iergendwéi esou dat een iwwerhaapt net jalous soll sinn an dat wann Jalousie opkënnt, dat dat ëmmer schlecht ass an dat dat ëmmer e Problem ass. An ech denken, datt dat net esou ass. Ech denken, datt dat einfach e Gefill ass, wat een huet an datt een domadder e gudden a konstruktiven Ëmgang ka sichen. Wéi gesäis du dat?
Ech fanne Jalousie am Fong en zimmlecht scheiss Gefill. Also ech fannen et e Gefill, wat vill futti maache kann. An ech muss soen, du sees jo, datt däin Empfanne vum medialen Ëmgang ass, datt Jalousie esou e schlecht Gefill wier, wat am beschten aus der Welt gehéiert. Ech hunn éischter d'Gefill, datt grad a Popkultur Jalousie esou immens romantiséiert gëtt. A grad esou a ville Filmer, dass wann s de net jalous bass, dann hues de déi Persoun guer net richteg gär an dat gehéiert dozou an dat muss sou sinn. An ech fanne Jalousie am Fong zimmlech ongesond an ech fannen et ass wichteg fir e gesonden Ëmgang dermat ze hunn, also well all Mënsch ass jalous an dogéint kann een zwar längerfristeg vläit eppes maachen, mee ech mengen net, dass ee Jalousie komplett Ausläsche kann. Ech krut dat och nach net hin. Mee ech fannen awer, datt een zumindest sollt dru schaffen, datt een d'Jalousie net zu deenen anere Leit hirem Problem mécht, well dat fannen ech ëmmer zimmlech onangenehm. Mee ech ginn der awer Recht, wann s de sees, Jalousie ass am Fong nëmmen e Symptom vu vill méi déif leiende Problemer. Also ech mengen, datt Jalousie ass fir mech sou eng spontan Reaktioun, déi ech hunn, wann ech Angscht hunn, datt sech eppes immens ännert oder dass ech eppes, oder dass ech d'Gefill hunn, dass ech eppes verléieren, a wann ech dat da bis rational iwwerdenken, dass ech dat kann a seng eenzel Deeër zerleeën an dass dat dann net méi esou scary ass an da verflitt meng Jalousie och meeschtens. Mhm. Also ech ginn der do och Recht, was, wat s de sees mat deem Medialen. Fir mech ass et éischter esou, also wat ech wollt soen ass, dat een d'Gefill kritt, Jalousie sollt net existéieren am Sënn vun et soll am beschte keen eppes maache wat deen anere jalous mécht. Sou an enger idealiséierter romantescher Zweeër-Bezéiung ass et am beschte wa jiddwereen iergendwéi ënner Guillemeten trei ass an net mat net iergendwelch Aktioune mécht déi deen anere Partner, déi aner Partnerin jalous mécht. Dat ass esou e bësse wou ech d'Gefill hunn, okay, Jalousie sollt am beschte guer net opkommen an dat sollt et am beschte guer net ginn, dat Gefill. An ech denke mer, okay, egal ob een an enger oppener oder net oppener, an enger monogamer oder net monogamer Bezéiung ass, Jalousie kann ëmmer opkommen. An et ass einfach wichteg, sech mat deem Gefill auserneen ze setzen.
Oh jo, also do sinn ech voll denger Meenung, grad mat deem du solls näischt maachen, wat däi Partner oder deng Partner, inne jalous mécht. Dat fannen ech zimmlech kritesch, well ech fannen et schwiereg fir, also dat ass jo dann eng immens Beschränkung, déi s du selwer virhëls fir där anerer Persoun e Gefalen ze man, an dat fannen ech bis zu engem gewëssene Grad ok. Also ech muss och net mat enger anerer Persoun virun engem Partner senger Nues erëmknutschen, wann ech weess, dass déi Persoun domat e Problem huet. Mee ech fannen awer, wann s de dech bis wierklech staark beschränks an alles méchs fir keng Jalousie auszeléisen, dass dat da scho wierklech ongesond gëtt. well een dann einfach deem Gefill wëll aus dem Wee goen a sech net domat ausernanersetzt an net domat ausernanersetzt, firwat dass dat Gefill opkënnt a wéi ee vläit kéint doru schaffen, dass dat Gefill manner opkënnt oder dass, wann et opkënnt, dass et dann, dass een da besser domat eens gëtt a gesond domat eens gëtt an net einfach sech selwer komplett verrenkt fir der anerer Persoun, fir bei der anerer Persoun keng Jalousie auszeléisen an dann déi Problemer, déi domat verbonne sinn. Also do ginn et jo oft dann esou Leit, déi probéiere Reegelen opzestellen, wéi de Partner, d'Partnerin sech soll verhalen. Also sief et esou Saachen, déi eis vläicht guer net géifen afalen, esou du solls net eleng mat anere Männer oder mat anere Fraen schwätzen, wann ech net dobäi sinn. Et gouf emol, ech mengen, den amerikanesche Vizepresident, den ehemolegen, de Mike Pence, deen iergendwéi net mat anere Fraen sollt an e Restaurant goen, wa seng Fra net dobäi sollt sinn. Also ech weess net, ob et do just ëm Jalousie gaangen ass oder ob et do schonn iergendwéi esou ëm iergendwelch reliéis Virstellunge gaangen ass, dat dat schonn eleng deen Akt schon net kinnt koscher sinn oder net kinnt, also schon, dat dat schon quasi en e Broch vu Vertraue wier, deen esou grouss wier, datt een dat net iwwerhaapt net dierft maachen. Dat ass elo e ganz extreemt Beispill, mee et gi ganz vill esou esou Regeln, déi Leit opstellen, och an an net monogame Bezéiungen hunn ech dat schon oft erlieft, dat Leit probéieren Regeln opzestellen. A menger Meenung no ass dat awer oft, Also heiansdo kënnen déi Regeln hëllefen, wann ee sech gemeinsam drop eenegt, mee heiansdo ass dat awer och, an ech menge méi oft wéi net, ass dat awer och einfach de Versuch fir, wéi s du sees, d'Jalousie einfach auszespären an ze probéieren, dat déi guer net opkënnt. An dann ass een iergendwann a sou engem ganz starre Korsett an da kann een am Fong guer net méi ganz vill Saache maachen an net méi déi Saache probéieren, déi ee wëll ausprobéieren oder déi, wéi ee sech einfach fillt, fir se ze maachen. ouni ëmmer drun ze denken, okay, ech probéiere elo deen aneren net jalous ze maachen. Um, ja, dat, et scho rëm, dat ee sech selwer scho rëm schlecht fillt an sech am Fong scho rëm bal jalous op deen anere spiert, well deen um, Saache maache kann, déi ee selwer vläicht net maache kann, well iergendwéi esou e komescht Reegelkonstrukt do ass. An do denken ech, do muss een einfach ganz aner Strategië fir den Ëmgang domadder fannen. Mee wéi s du gesot hues, Jalousie dekonstruéieren an dat Gefill a seng Bestanddeeler leeën, wéi, wat si sou deng Strategië fir den Ëmgang domadder, wann s du elo selwer mierks, ok, ech si jalous?
Also et gëtt jo dann ëmmer en Erliefnis, wat déi Jalousie ausléist. Also ech muss soen, vu mir selwer, Ech sinn net en immens jalouse Mënsch, also Jalousie ass näischt woumat ech e grousse Problem hunn. Ech sinn éischter, also ech gi jalous wann ech d'Gefill hunn, datt sech eppes aschneidend ännere kéint, also wann ech mech iergendwéi, dat kléngt elo mega domm, mee wann ech mech iergendwéi bedrot fillen an där Positioun déi ech mat Mënschen hunn, do ginn ech heiansdo jalous. An dann ass dat meeschtens, ech beschreiwen et meeschtens wéi esou e Blëtz dee mech trëfft. an da ginn ech och zimlech jalous an dann geet mäi Kapp immens do dran an dann hëlleft mir immens fir dann einfach ze kommunizéieren dass ech grad e Moment brauch an dass ech dann da wëll ech och eng Zäit laang sou e puer Deeg däerf ech dann och näischt méi vun deem Thema héieren an da maan ech mer meng Gedanken dozou an dann zerleen ech dat am Fong an dann kucken ech a mengem Kapp ok wat woufir also wou Wat mécht mer elo am Fong do esou vill Angscht? Dat heescht zum Beispill déi Situatioun, datt e Partner vu mir op eemol immens close mat enger Persoun gëtt, wou et och esou e gewëssene romanteschen Interêt oder sexuellen Interêt gëtt, da sinn ech esou, ok, wat mécht mer elo am Fong Angscht? An dann ass am Fong déi Angscht, datt ech vläicht kéint ersat ginn, an da weess ech, datt dat aus vergaangene Erliefnisser, dass dat en Trigger fir mech ass an da kann ech dat och dann, wann ech da bis weess, wat dat ass, wat ënnert der Jalousie läit a wat am Fong de Grond fir d'Jalousie ass, zum Beispill Verloschtängscht, bei mir perséinlech ganz oft, da kann ech dat och propper kommunizéieren an dann ass dat net méi hannert deem Schleier vun där Jalousie, déi bei mir och oft mat immens staarker Trauer an Bierger an hir geet, an do kann ech dann net kommunizéieren, wann ech déi Emotioune sou staark hunn. Dat heescht, ech perséinlech brauch ëmmer e puer Deeg Rou, wou ech dat dann a Rou duerchdenken a mer Gedanken dozou maachen an dat dann och a mengem Kapp sou zerleeë kann a seng eenzel Deeler an dann och weess, firwat ech da lous sinn. An da kann ech dat propper kommunizéieren an da kann ech déi Bedenken, déi ech hunn, uschwätzen an da kënnen déi aner Leit mech beschwichtegen an dann geet dat meeschtens relativ séier fort an dann ginn ech och domat eens. Also dann hunn ech och nach hennsto sou e Peak a Jalousie deen héich schwéngt, mee ech weess jo da fir wat et ass an jo. A wat mir och immens hëlleft ass wann eng nei Situatioun kënnt, ech weess dass ech déi da muss erliewen an dass ech do muss duerch an dass ech muss gesinn dass et näischt ännert. Also zum Beispill wann e Partner eng nei Persoun huet oder op eemol ganz close mat enger neier Persoun gëtt, dass ech dat da muss einfach deem Zäit ginn. An dann, dann soen ech mer einfach, du vertraus deene Leit, du vertraus dengem Partner an du weess, dass de net einfach esou verlooss gëss, an da ginn ech deem Zäit an da ginn ech jo doran och bestätegt, dass ech net einfach fale gelooss ginn an da verschwënnt déi Jalousie dann och esou, gëtt déi ëmmer manner, well ech jo dann, also ech probéiere mech net doran eranzesteigeren. Ech hunn déi Erfarung gemaach, dass ee sech oft ganz staark dorasteigere kann a sech immens dorop fokusséiert an dass dat dann immens grouss gëtt an ech probéieren am Fong der Jalousie net déi Chance ze ginn, esou immens grouss ze ginn. Wéi mëss du dat dann? Ma relativ ähnlech. Also ech mengen d' puer Deeg si fir mech vläicht bësse vill. Also ech sinn eng Persoun déi ëmmer sou Saachen direkt kläre wëll. Dat ass vläicht och net ëmmer deen allerbeschten Ëmgang, mee meeschtens hëlleft et mir awer fir relativ schnell Klorheet ze kréien, relativ schnell iwwer eppes ze schwätzen. Also wat Mir hëlleft ass engersäits esou identifizéieren, wat sinn iwwerhaapt meng Ängscht. Dat ass, mengen ech, wa mer elo herno driwwer schwätzen, wéi et, wéi een ëmgeet, wann e Partner, eng Partnerin Jalousie empfënnt, ass déi Fro, woufir hues du eigentlech Angscht, ass ëmmer gutt, well se, kloer mécht, ok, komm mir konzentréieren eis op dat ëm wat et eigentlech geet, du hues Angscht virun iergendepps oder also du hues elo Angscht viru Verännerungen ugeschwat, ech hunn heiansdo Angscht dat eng Persoun mech kéint ersetzen oder dat ech iergendwéi dann. duerch eng méi cool Versioun vu mir selwer ersat kinnt ginn oder jo, dat dat iergendwéi sou déi Saachen, déi ech u mir net gutt fannen, dat déi Persoun ab eemol mierkt, ok, ech hu lo eng eng aner Persoun, déi aner Eigenschaften huet, déi s du net hues, déi an elo fannen ech dech net méi cool, sou Saachen. Also am Fong ass et geet et oft ëm ersat ginn oder ëm dat déi eege Schwächten oder déi Saachen, déi een als Schwächten empfënnt, bestätegt géife ginn an een dann iergendwéi géif matkréien, dat een ee ganz schlechte Mënsch wier oder esou eppes. A wat mir do hëlleft, ass engersäits Sécherheet ze kréien, Bestätegung ze kréien, dat dat net esou ass. Duerfir fannen ech et gutt, an dat ass grad an net-monogame Bezéiunge mengen ech och wichteg, eng gewësse Struktur sech auszemaachen, also ze soen, ok, mir, ech hu vläicht elo grad net esou vill Zäit fir dech oder ech wëll mech elo grad op eng aner Persoun konzentréieren, mee ech huele mer awer all esou vill. Deeg oder eng Kéier am Dag oder eng Kéier an der Stonn, ech weess net, do muss ee sech dann eppes ausmaachen, Zäit fir dech. Mir kënnen eng Kéier an der Woch laang telefonéieren oder mir kënnen eng Kéier am Dag eng Stonn telefonéieren oder wat och ëmmer. Also do muss dann all Konstellatioun vu Persounen hir hire Modus fannen. Ech wëll elo näischt virginn, mä ech mengen, datt esou eng gewëss Struktur einfach kann immens Sécherheet bidden, datt een einfach weess, ok, ech gi elo net verlooss, well déi Persoun ass weider fir mech do a mir hunn eis eppes ausgemeet an dat ännert sech net. Wat ech bei monogame Bezéiungen heiansdo, also net mengen eegenen, mee bei anere Leit heiansdo ganz schwiereg fannen, ass dat, Aschätzen, wéini dass ech bei monogame Koppele Jalousie ausléisen. Well also ech perséinlech, ech sinn en immens kuschelege Mënsch an ech sinn och mat all menge Kollegen, ech sinn einfach immens kierperlech. Also ech froen ëmmer no Konsens, mee ech sinn e Mënsch, ech hunn immens gäre Kierperkontakt mat Leit, mat deenen ech frou sinn. An ech kuschen déi och emol gären oder ginn hinnen e Kuss op de Bak oder esou. An dat huet fir mech A menger Welt huet dat keng weider Bedeitung. Ech maan dat einfach mat menge close Frënn a sou. Dat ass fir mech normal. An ech hunn awer gemierkt, dass dat an anere Leit, an deene Leit hire Partner, innen, heiansdo an hire monogame Bezéiunge Jalousie ausléist. An ech muss soen, dass ech, also dass dat och esou en Thema ass. Wat mécht ee wann ee bei anere monogame Koppelen, oder bei bei aneren och net monogame Koppelen, op eemol fir Jalousie suergt an een den Ausléiser ass fir Trouble? Well ech fannen dat Kontrollverhalen, dat Korsett vun deem s de virdru geschwat hues, dat applizéiert der jo dann net nëmmen op déi Leit déi an der Bezéiung sinn, mee dat deent sech jo dann och iergendwéi. aus dann op déi Leit déi net an där Bezéiung dra sinn an déi dann awer och e bëssi duerch dat Kontrollkorsett betraff ginn a sech dann selwer sou sinn sou, jo wéi wäit kann ech elo mat deem Kolleeg vu mir oder mat där Frëndin vu mir sou wéi vill muss ech op d'Zéiwespëtze goen fir an där Bezéiung keng Jalousie auszeléisen. Also ech si laut vläicht e bësse streng, mee ech giff soen, dat ass net däi Problem, mee de Problem vun där Koppel. Also dat heescht natierlech, wann s du no Konsens frees an déi Persoun seet, dat ass ok, da muss de dovunner ausgoen, dat se sech iwwerluecht huet, dat dat och fir hire Partner, hir Partnerin ok ass an dat si vläicht schonn eng Kéier doriwwer geschwat hunn, wat esou déi perséinlech Grenze sinn a wat ok ass, vu Kierperkontakt mat anere Leit a wat net. Natierlech kënne sech sou Situatiounen ëmmer änneren. Natierlech kann déi Persoun elo ufänke mat dir ze kuschelen an da sech onstierflech an dech ze verléiwen an dat ass vläicht dëppernt e Problem fir hire Partner oder hir Partnerin. Mee grondsätzlech géif ech dovunner ausgoen, dat wann s de no Konsens frees, dat s de och iergendwéi dann frees oder déi Persoun der och muss matdeelen, hei Dat do ass ok an deem leite Kontext, mee ech wëll net eng, ech wëll net an déi do Richtung goen oder wann dat do iergendwéi ufänkt Emotioune bei mir auszeléisen, da muss mer ophalen oder iergendwéi esou eppes. Mee grondsätzlech géif ech soen, wann eng Persoun mech no Konsens freet, da muss ech dat quasi mat arechnen mat mengen Bezéiungen, ob dat fir déi och ok ass oder net. Also dat geet jo dann, ech muss jo dann déi Verantwortung mat iwwerhuelen an do géif ech soen, ok sech esou vill Gedanken ze maachen iwwert d'Jalousie vun anere Leit, déi vläicht géint optrieden, ass mengen ech net esou gutt. Ech fannen, mir maachen de Krees dann am Fong schéin zou, an zwar, dass Koppelen am Fong mussen hir eege Grenze setzen an ech fannen awer och dass een do heiansdo, also ech fannen Jalousie ka séier zu enger Kontroll ginn, zu engem Kontrollverhalen, zum Beispill mäi Frënd däerf net mat lauter Fraen an e Restaurant goen oder däerf net esou vill Frëndinnen, also weiblech Kolleeginnen hunn, dat fannen ech awer och ëmmer schwiereg an ech fannen et muss een och heiansdo sech sou selwer Zougeständnisser maachen a se soen, ok, dat hei ass eppes, wat zwar vläicht e bëssi Jalousie a mer ausléist, mee woumat ech dann awer eens gi muss. Also Grenze, wou ee wierklech seet, ok, dat ass en No-Go. Zum Beispill, dass de mat denge Kolleege sou ultra close bass a kuschels, wann dat fir dech e rise No-Go ass. Ech fannen, du hues nämlech, also zumindest bei mir ginn et sou Jalousie-Saachen, déi wierklech immens vill Jalousie a mer ausléisen. wat wierklech schwéier ze handelen ass fir mech an Saachen déi einfach sou e klengen sou Autsch, awer sou Jalousie, come on, shut up, dat ass elo gutt, dat ass am Fong net, dat ass domm, dass elo grad Jalousie opkënnt, wat ech, also wat ech fir mech perséinlech als, dat ass elo grad eppes wat ech als wierklech verkappte Jalousie bezeechnen, opkënnt. Ech weess net, ob dat elo iwwerhaupt verständlech war. War dat verständlech, wat ech wollt soen? Also ech hunn et verstan an ech denken, mir sinn eis do relativ eens. Et muss ee Grenze setzen an et muss een awer och ëmmer erëm oppe sinn, fir iwwer gewësse Grenzen ze diskutéieren an Well just well déi eng Persoun eng eng ganz streng Grenz huet oder mengt ze hunn, heescht dat jo net, datt een net kann driwwer diskutéieren. Sou vläicht kann een an enger Koppel soen, ech wëll generell net, datt s de mat Leit kuschels, mee mat där do Persoun fannen ech et ok, well do sinn ech mer ganz sécher, datt s de mat där näischt wëlls ufänken. Wann dat, dat Kuschelen ass elo e Beispill, dat kënne ganz vill aner Saache sinn. Also. Et leeft een zwar do e bëssen de Risiko, dann iergendwann esou ganz vill komesch Reegelen ze hunn, mee ech denken, datt et gutt ass, iwwer Saachen ze schwätzen. Ech denken, datt et gutt ass, iwwer déi sech bewosst ze ginn, wisou déi eege Jalousie opkënnt a sech einfach gemeinsam op eppes ze eenegen. Natierlech kann et ëmmer erëm sinn, datt ech mech op eppes gëeenegt hunn, wou ech am Fong och denken, dat do ass fir mech voll ok, an da fillen ech mech awer net gutt, well dat trotzdeem Gefiller ausléist. An dat fannen ech am Fong dee schwieregsten Deel un der Jalousie, well se oft dann esou erëmkënnt, an wéi s du sees, dann ass se domm oder si ass kleng an probéiert nees ewechzedrécken. An ech fannen dat trotzdeem E schwieregt Gefill, en ongutt Gefill an et gëtt een net richteg lass. An dat heescht engersäits, datt ee rëm eng Kéier muss driwwer schwätzen, datt ee sech vläicht muss versécheren an datt ee vläicht awer nach eng Kéier muss a sech goen a soen, ok, wat fir eng Angscht hunn ech da lo wierklech a wouhier kënnt dat da lo hier, dat ech do jalous sinn? An d'Äntwert ka sinn, ok, et gëtt iergendwéi nach eng aner Angscht. D'Äntwert ka sinn, ok, Ech hunn d'Gefill, do verännert sech awer eppes. D'Äntwert ka sinn, Okay, vläicht deet dat do mir awer net esou gutt an ech muss nach eng Kéier méi laang driwwer nodenken, ob ech dat doten an där Konstellatioun wierklech wëll. Dat kann och sinn. Also dat, ech denken, Jalousie ass ëmmer en Zeechen dofir, dat iergendeppes. net esou ganz passt. An heiansdo sinn et awer och just Klengegkeeten, déi net passen an déi kann een dann upassen. An heiansdo ass déi Klengegkeet just, datt een eng eng kann nach eng kéier Bestätegung brauch, datt een eng kleng Sécherheet brauch, datt een d'Gefill huet, et ass ee grad net esou net esou wichteg. an dat ee sech déi Wichtigkeet erëm muss huelen. Mee dat si ganz oft Saachen, déi ee fir d'éischt mol mat sech selwer muss klären a selwer muss driwwer nodenken, wat een da lo brauch a wat een da lo wëll, iert een da sech mat dem Partner, der Partnerin kann driwwer ënnerhalen.
Jo, do sinn ech voll bei der. Och well ech denken, datt, also ech probéieren ëmmer meng Jalousie net zum Problem vun deenen aneren ze maachen, grad wann et esou eng Jalousie ass, wou wierklech am Fong nach näischt geschitt ass a just mäi Kapp sech grad total verrennt a mer d'Liewe probéiert erëm zur Hell ze maachen, da probéieren ech dat fir d'éischt mat mir selwer auszemaan an da vläit esou eppes Klenges ze änneren an einfach nach eng Kéier fir Bestätegung ze froen, amplaz dann ze probéieren, d'Reegele vu menger Bezéiung oder vu menge Bezéiungen nei ze definéieren. Joël, wéi gees du dann domat ëm, wa Partner, inne vun dir staark jalous sinn?
Ech hunn do heiansdo déi ongutt Ugewunnecht ze soen, Jo, mä dat ass jo net esou schlëmm an ech si jo och heiansdo jalous. An da quasi esou dovunner auszegoen, dat well dat Thema vu menger Säit aus schonn, also déi Jalousie, déi ech hunn, well dat schonn oft behandelt ginn ass, dann ze mengen, dat misst ee lo op der aner Säit net méi behandelen, well dat ass jo souwisou kloer. Dat ass, mengen ech, e Feeler, deen Oder eppes, wat vill Leit oft maachen, datt se sou vu sech op déi aner Persoun da schléissen a mengen, ok, dat muss jo elo schonn, dat ass jo am Fong scho gekläert. Also fir mech ass dat wichteg, einfach nozelauschteren an eescht ze huelen an dann och ze kucken, ok, wéi kann ech Sécherheet ginn, wat kann ech maachen, fir der Persoun Stabilitéit ze bidden a wou kann ech nolauschteren, erausfannen, wat hir Ängschte sinn an deenen Ängschten entgéint kommen. An du hues elo iergendwéi déi Formuléierung benotzt, dass jo nach guer näischt geschitt. An ech kennen dat ganz gutt, also dat ass eppes, wat ech och oft denken, esou ok, et ass am Fong nach guer näischt geschitt, an dat gëtt et jo och dann op där anerer Säit, esou ok, ech léieren eng nei Persoun kennen an mäi Partner, meng Partnerin ass schonn jalous an et ass nach guer näischt geschitt. Ënnergi mir een, am Fong ass jo schonn eppes geschitt, et huet een eng Persoun kennegeléiert an et huet een Angscht, Ängscht ausgeléist bei där anerer Persoun an dat ass jo net näischt. Also dat ass dat, wat ech menge mat Eescht huelen, esou och wann ee selwer denkt, et ass nach guer näischt geschitt, dann ass am Fong schonn iergendeppes geschitt an dat gëllt och fir sech selwer. An do fannen ech och zum Beispill dann eng gutt Taktik, souwuel bei der eegener Jalousie wéi och bei där vun der vun der anerer Persoun ze soen, ok komm mir komm mir schwätze lo scho mol driwwer, wéi wéi ass et am beschte wann ech der ziele wann dann eppes Gréisseres geschitt, also zum Beispill déi Persoun, déi éischt Kéier kussen oder déi éischt Kéier mat där Persoun schlofen oder soss iergendeppes mat där Persoun déi éischt Kéier geschitt, well dat ass e grousse Moment, dat ass dat, wat een dann ënner Guillemeten eppes geschitt nennt. An do ass et vläicht gutt fir eng Strategie ze hunn, wéi een dann doriwwer schwätzt esou. Muss dat direkt passéieren? Geet eng SMS duer? Oder ass et vläicht besser ze telefonéieren? Oder ass et vläicht besser sech ze gesinn an ze kucken a vun Angesicht zu Angesicht driwwer schwätzen ze kënnen? Wou ech géif soen, dat ass ëmmer déi beschte Method an dat ass ëmmer déi Method wou een dann och kann direkt kippelech erëm eng, eng, also Distanz ofschafen an Nähe schafen a Erëm zesummen an engem Raum sinn, dat ass eppes, wat, mengen ech, ganz wichteg ass, wann esou Situatiounen waren, wou déi aner Persoun vläicht Angscht hat, jalous war, fir da erëm einfach Closeness hierzestellen an erëm kënne beieneen ze sinn.
Ech muss soen, fir mech klappt dat och relativ gutt. Also sou datt ech, also ech wëll ëmmer alles zimlech genau wëssen. Ech sinn zimlech hierwëtzeg an also ech respektéieren och wa Leit soen, ech wëll doriwwer elo net schwätzen. Mee ech sinn awer och sou, also ech wëll, ech hu scho mat menge Partner, innen, d'Ofklärung, datt wann déi éischt Kéier eppes geschitt, wéi zum Beispill e Kuss, wéi zum Beispill déi éischt Kéier Sex, datt ech dat gäre wëll wëssen duerno iergendwann, well soss mäi Kappkino immens spillt a mech, also meng Jalousie, et et reduzéiert meng Jalousie, wann ech dat weess. Ech hat awer och schonn d'Situatioun mat anere Leit, datt si soten, ech wëll guer näischt wëssen. Ech wëll net wëssen, wéini datt Dir Iech kusst. Ech wëll net wëssen, ob Dir scho matenee geschlof hutt oder net, well dat meng Jalousie vill méi ureegt. An ech fannen dat dann heiansdo e bëssi, also engersäits gutt, wann dat fir déi Persounen den Ëmgang ass a si domat besser eens ginn. Anerersäits fannen ech et dann heiansdo e bëssi schwiereg, well Ech kann immens matbedee, also ech hunn en zimlech grousst Matdeelungsbedierfnis, grad mat Partner, innen, an dann och well da fir eis am Fong verschidde Reegele gëllen. Also ech fuerderen am Fong an, datt ech gewuer ginn, wann eppes geschitt, an ech perséinlech. soll dann awer net erzielen, wann eppes geschitt. An dat ass fir mech heiansdo schwiereg, fir dat esou mateneen ze verbannen. Mee ech probéieren dann awer och an esou Situatiounen mäin eege Bedierfnis no Matbedeel, also no Matdeelung, awer dann zeréckzestiechen, fir der anerer Persoun d'Liewe mat der Jalousie méi einfach ze maachen. Also ech fannen dat dann e gerénge Präis, deen ech da bezuelen quasi. Mee ech fannen et och wichteg, dass vill Leit verschidde Aart a Weisen hu wéi se besser mat der, oder wéi se gutt mat Jalousie kënnen ëmgoen, an dass een dann och probéiert ze respektéieren, wann déi Leit déi Kraaft opbréngen, fir engem dat matzedeelen, well ech fannen et och immens ustrengend, fir iwwer Jalousie ze schwätzen. Also ech fannen et och immens zermürbend an ech fannen, Diskussiounen iwwer Jalousie si mat déi ustrengendsten Diskussiounen, déi ee kann an enger Partnerschaft hunn, menger Meenung no.
Jo, ech erliewen dat och esou. Also dat ass op jiddwer Fall eppes, wou ee vill Energie kann drastiechen a muss drastiechen. Also grad an net-monogame Bezéiungen, wou mer elo ganz vill schonn driwwer geschwat hunn oder ugedeit hunn, ass dat mengen ech einfach e ganz grousst Thema, iwwer dat ee vill muss schwätzen, wou ee vill Raum brauch, wou ee sech engersäits mat sech selwer muss ausernee setzen a erausfannen, wat si meng Ängscht, wat sinn, wat sinn am Fong déi Saachen, déi Jalousie ausléisen an an dann awer och vill mat der anerer Persoun schwätzen, wéi kënne mer gemeinsam e Wee fanne fir domadder ëmzegoen Wat sinn eis gemeinsam Ängscht, wat sinn eis gemeinsam Strategië fir domadder ëmzegoen a wéi kënne mer eng Rumm schafe fir mat deenen Erfarungen, déi mer maachen, ëmzegoen, sou dat se fir kee schlëmm sinn, mee eis am Fong bereecheren. Also dat wëll ech awer onbedéngt hei gesot hunn. Mir hunn elo vill iwwer Jalousie geschwat a wéi een domadder ëmgeet, dat ass jo elo Thema, mee ech fannen dat, Och Situatiounen, wou ee sech am Ufank vläicht denkt, ok, wow, do wäert ech mega jalous sinn an dat wäert einfach schlëmm si fir mech an ech muss iergendwéi ee Wee fanne fir mat der ëmzegoen, déi kënnen, wa se richteg kommunizéiert ginn, wann déi richteg Rumm dofir do ass, kënnen einfach immens schéi Momenter sinn, wou een eppes léiert iwwer éischtens sech selwer, nämlech wéi ee kann domadder ëmgoen, iwwer de Partner, d'Partnerin. an onner iwwer aner Persounen an dat fannen ech am Fong dat schéint dorunner, wann een vill ziele kann, da kann een och fir sech selwer vill doriwwer léieren, da kann een och iwwer de Partner, d'Partnerin Saache léieren, iwwer Virléiften, vläicht iwwer Saachen déi een, un déi ee selwer nach guer net geduecht huet, déi ee vläicht eng Kéier wëll maachen. An och einfach, jo, mat deen Deel hunn un der Erfahrung duerch d'Erzielung, dat kann immens schéi sinn. An do kann een dann einfach Saache léieren a mathuele fir sech selwer och. Also dat kann och bereecherend sinn, dat wëll ech emol einfach eng Kéier gesot hunn, dat et net ëmmer déi schlëmm Jalousie ass, wou een dann stonnelaang, nuechtelaang ganz schlëmm Gespréicher huet an iergendwéi muss domadder eens ginn. mee dat een och kann einfach een Ëmgang domadder fannen, deen, dee schéin ass an deen, dee gutt ass a wou Jalousie dann just nach eng ënnergeuerdnet Roll spillt.
Ech fannen dat am Fong e richteg schéint Schlusswuert an ech ginn der och an allem Recht, wat s de grad gesot hues. Elo ofschléissend, fir déi Leit, déi sech nach méi mat deem Thema wëllen ausernanersetzen, hues du nach iergendwellech Tipps fir Bicher, Literatur, Podcasts, Saachen, wou Leit sech einfach kënnen informéieren iwwert dat Thema Jalousie a wéi een domat ëmgoe kann? Also ech hu mol direkt zwee Bicher, déi ëmmer erëm opkommen. Dat engt ass, mengen ech, super bekannt, heescht The Ethical Slut vum Dossie Easton an Jenny Hardy. Déi zwee hunn och aner Bicher geschriwwen, ech mengen och iwwer BDSM-Saachen. Dat heescht, do gëtt et vill Erfarunge bei deenen zwee. Mee The Ethical Slut ass, mengen ech, wierklech hiert berühmten, an dat ass esou e praktesche Guide, nennen se dat, zu Polyamory, offen Bezéiungen an aner Aventuren. Fannen ech e ganz schéinen Titel. An do fënnt ee ganz vill praktesch Iddien, wéi ee kann mat Jalousie ëmgoen an wéi een esou net monogam Bezéiungen am beschten managen kann. An dann gëtt et nach en anert, dat hunn ech just ugelies, dat schéngt mer awer och ganz gutt ze sinn, krut ech och oft recommandéiert, dat nennt sech More Than Two, och A Practical Guide to Ethical Polyamory, geschriwwen vum Franklin Veaux an Eve Rickert. All déi Saachen a warscheinlech och nach e bësse méi wäerte mer an eise Shownotes natierlech verlinken.
Also ech hunn nach ee Buch wat immens gutt ass, dat ass Poly Secure vum Jessica Fern. Dat ass am Fong ganz vill zum Thema Attachment an Trauma a wéi eis Erfarungen eis Bezéiungen an déi Aart a Weis, wéi mer Bezéiungen aginn, beaflossen. De Fokus vum Buch läit zwar op och net monogame Bezéiungen a wéi een déi ka gestalten, mee et ass awer och villes dran, wat sech och eent zu eent op monogam Bezéiungen iwwerdroe léisst. An dat Buch ass immens interessant a gëtt och gutt Tipps, wéi ee ka sech besser bannen an dann och ka géint Jalousie virgoen. Dat kann ech all Mënsch ganz un d'Häerz leeën. Dann bleift eis just nach iech eng wonnerschéin Zäit ze wënschen. Déi hutt der lo direkt mam Eli. Mir sinn och net jalous wann der him nolauschtert. Hien huet eng Rubrik fir iech. An dann, jo, drénkt genuch Waasser, schwätzt iwwer är Jalousie a lauschtert weider Méi wéi Sex.
Äddi. Ciao.
Schwangerschaft an Erotik Haut an der Rubrik N'Aktualitéit geet et ëm eng schwanger Fra. Et geet ëm eng Sängerin, eng Businesswoman vun 34 Joer. Et huet een dës Fra dëse Wanter op ville rouden Teppecher gesinn an se huet een zeidegen ronne Bauch gewisen. Fir d'Mee-Editioun vun der Vogue-Zäitschrëft huet d'Rihanna sech vun der Fotografin Annie Leibovitz duerstelle gelooss. Déi éischt Kéier, wou eng schwanger Fra sech plakeg fotograféiert huet, 1991, war dëst ee Skandal. Deemools hat déi nämmlecht Fotografin, d'Annie Leibovitz, d'Schauspillerin Demi Moore geschoss. D'Foto war esou een Tabu, well een net gewinnt war, schwanger Fraen a Moudemagaziner ze gesinn, scho guer net plakeg an dowéint duerch de Bléck vum Beobachter oft sexualiséiert. Säitdeem hu vill Fraen schwanger a plakeg fir ee Magazin poséiert, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Britney Spears, Mariah Carey, D'Christina Aguilera, fir der e puer ze nennen. D'Foto war ëmmer déi nämmlecht, säitleche Bléck, eng Hand, déi d'Brëscht verstoppt, déi aner um Bauch an déi de Pubis verstoppt. D'Symbolik léisst un d'reliéis Duerstellung vun der Madonna erënneren, eppes Dezentes, Helleges, Verstopptes. Am Verglach dozou luet d'Rihanna zum Géigendeel an, hatt poséiert an d'Alex Schong, Gekleet an engem roude Body a spëtz Hatt revendiquéiert d'Transgressioun an et brécht mat dem traditionelle Bild vun der schwangerer Fra. D'Rihanna ass zu Barbados gebuer an huet als Sängerin dozou bäigedro den Dancehall bekannt ze maachen. Dësen Danz ass oft Ausdrock vu Stolz an all Kierpere sinn zougelooss a gi gewisen, och déi méi sexualiséiert. Et geet ëm Feminismus, ëm Roserei, ëm Verlaangen an ëm Muecht. D'Rihanna huet sech schonn ëmmer fräizügeg an couragéis fotograféiere gelooss. Elo wou et schwanger ass, mécht et dat weider. De Message, Ech sinn eng Fra an dann och schwanger. Hatt huet keng Angscht ze si ween et ass an sech sou ze weisen. D'Rihanna, wat gär Trendsetter ass, an sech modebewosst undeet, sot, Et mécht ze vill Spaass, sech ze verkleeden. Et ass net, well mäi Kierper sech elo verännert, datt ech domat ophale wëll. Et sot och, Ech hoffen, datt ech redefinéiere kann, wat als dezent fir eng schwanger Fra ugesinn ass. Mäi Kierper mécht grad wonnerbar Saachen, An dat ass eppes, wouriwwer ech mech net schumme wäert. Ech wëll dat feieren, net et verstoppen. Fir et a sengen eegene Wierder auszedrécken, Am Ufank hunn ech eng magesch Verwandlung erwaart, mee u sech bleiwen ech wien ech sinn, staark a feminin.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer! Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all äre gewinnte Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat finanzieller Ënnerstëtzung vun der Direction de la Santé am Kader vum nationalen Aktiounsplang Santé affective et sexuelle a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. D'Direction de la Santé an de Cesas ginn all Responsabilitéit un den Inhalter vun dësem Podcast of.